u ġabarhom flimkien ma' qwiel, logħob u tagħrif ieħor b'rabta ma' dan iż-żmien. Fl-ispirtu festiv, it-tim tagħna ltaqa' ma' Reno sabiex jitkixxef aktar dwar din il-ġabra.
Il-poeżija dejjem kienet il-ġeneru għal qalbi, minn mindu kont għadni żgħir kont inħarbex xi żewġ taħżiżiet. U komplejt mal-milja ta' żmien. Dawn il-poeżija ġbarthom għax kont għamilt għaxar snin naħdem fl-Iskola Ewropea tal-Lussemburgu u sabiex inżomm il-kultura ħajja qalb it-tfal Maltin li kienu qegħdin jistudjaw fl-iskola, kont nikteb poeżiji sabiex Inħejji serata tal-Milied għalihom. Il-poeżiji jvarjaw minn temi ambjentali, temi kulturali, folkloristiċi, mbagħad hemm l-aspett ukoll tal-ikel Malti tradizzjonali marbuta mal-Milied u xi Xi poeżiji minnhom jolqtu wkoll l-aspett soċjali. Hemm varjetà ta' qwiel dejjem marbuta mal-Milied, fosthom dawk li għandhom x'jaqsmu mat-temp, aspett meteoroloġiku jiġifieri, mal-biedja, hemm ukoll aspetti soċjali u anke reliġjużi u kulturali. Pereżempju hemm jitkellmu uħud minnhom fuq is-sawm lejlet il-Milied. għax qabel kienu jsumu lejlet il-Milied, imbagħad fil-Milied kien ikollhom il-libertà li jieklu bl-abbundanza. Hawn minnhom, fost l-oħrajn, meta l-Milied taħt il-bejt, l-Għid fuq il-bejt. Dan huwa meterjoloġiku, meta l-Milied ikun temp tajjeb, ħafna drabi Fl-Għid ikollna x-xita jew il-maltemp. Hemm firxa, firxa wiesgħa ta' logħob, fost l-oħrajn hemm il-fittiexa fejn wieħed ikollu ifittex il-kliem ġo tisliba mdaqqsa, għandek it-tisliba nnifisha, għandek fittex kelma mill-istampa, għandek Ukoll fittex kelma mill-poeżija u qabbel kelma sabiex anke t-tfal minn età żgħira jitgħallmu jsibu r-rima. Ġens mingħajr għeruq bħal xitla tal-plastik insejħilha jiena. Għalhekk huwa importanti li għeruqna nikkonservawhom f'dak li hu miktub Il-kitba żżomm ħajja dak li aħna ġarrabna u għaddejna minnu. Hu orali għax kull kelma tgħid storja. Il-lingwa hija arkivju fiha nnifisha fejn kull kelma għandek storja sħiħa. Importanti li dawn inżommuhom ħajjin. Għaliex il-Milied Malti, il-Milied Malti, għalkemm bħala Insara kulħadd jiċċelebra t-twelid ta' Kristu, ta' Ġesù, imma il-Milied Malti mhuwiex il-Milied Taljan, mhuwiex il-Milied Ingliż, Franċiż jew Ġermaniż. Għandu l-aspetti folkloristiċi marbuta miegħu, l-aspetti ta' għeruqna, ta' ġensna. Il-ħmara u l-baqra. Donnhom ftehmu l-ħmara u l-baqra, daħlu fl-agħar biex isaħħnuk. Ma rridux heaters bl-elettriku lanqas gass, faħam jew zzkuk. Ma rridux itellgħu spejjeż, lanqas ħsara lill-ambjent, rridu jkunu naturali biex kulħadd ikun kuntent. Kienu bosta l-proposti, rridu grotta nukleari, l-LNG, l-interconnector jew pannelli mis-solari. Imma l-ħmara webset rasha, hekk il-baqra tteġġdiet għal dis-sena naturali.